Ну, фикерләр ничек? Менә мәсьәләне, әгәр дә теге э, җирле итеп предметны карасак, әлбәттә, кайдадыр кайдадыр түгел бөтен җирдә административ ресурс кулланып, татарның э, башка милләт итеп яздыру, санын әзәйтү, аның э, мәгарифе, мәдәниятен шикләргә тырышу, без моны күп җирдә күрәбез һәм бу турыда сез әйткәнегезчә ярсып-ярсып татар интеллигенциясе сөйли. Э, рука теге җитәкчелеккә дә э, җиткерергә тырыша, бу әйберләрне аларга каршы теге кляузалар да языла, каршы да дәшәргә тырышыла. Менә андый рәвештә көрәш бара һәм әлбәттә монда татар э, югалтулар арасыннан югалтулар белән бара, чөнки күпме генә сөйләсәк тә мәктәпләребез зыя, Шушы ук сәясәт дәвам итә, беркем дә туктамый, җитәкчеләр алышынып тора. Үзгәрми генә генә.
Үзгәрми, ни өчен болай? Уйласак, мин әлбәттә сезгә тарихчы булгач теге тарихны гына өйрәнмисең бит. Мин бит э, экспертлар арасында йөрим, э, шуңа күрә әйтәсем килә инде. Бүгенге көн тарих булып кала бит инде, шулай бит. Әлбәттә кала һәм менә э, менә бөтен сәясәт артында да тарихны белгән тарихта фәнендә эшләгән кешеләр дә тора дип әйтергә кирәк. Э, бу кызганычка каршымы түгелме? Бу шулай инде, чөнки э, менә милләтләр бит алар формулаша үзенең әлбәттә ниндер теге националь интерес диләр, ә милли ниләре бар. Ул яшәргә тырыша, башкасын изәргә тырыша, ничектер үзе көчле булырга, үзенең мәдәниятен алга алып барырга тырыша. Кем аларны алып бара? Әлбәттә, аның үткәнен белгән, киләчәген стратегия яктан төшенгән, мәдәниятен алып барган кешеләр бу эш эчендә. Шуңа күрә милләтпәрвәрләр.
Милләтпәрвәр әлбәттә. Кайсы берләре технолог, бу технолог буларак та керә, акча түлиләр дә эшләтәләр инде. Алар ана милләтпәрвәр түгел, кайда акча түли, шунысы милләте юк дип әйтәбез инде андый кешеләр. Мөһим булганы мин сезгә бер система буларак аңлатасым килде, ягъни бу сәясәт. Һәм әлбәттә бу сәясәт артында җитди бер Э, кешеләрнең торганын моны шиксез аңларга кирәк чөнки инде әлбәттә э, әйтик шул ук себердә мәсьәлә чыгарырга тырышкан без бит ул кешеләрне беләбез астраханьда татарларны имән ничек менә теге ногай мәсьәләсе чыгарып әлбәттә анда карагашлар ногай булып китте хәзер башка татарларга бит тотындылар алар бит ногайга катнашы юк әмма ногай үз аңын кертергә тырышу бара я дә э, башкортстанда булган бу әйберләр без инде күптән ул мәсьәләләрне уртып беренчедән монда тугандаш халык я дә себердә безнең халык әйме без алар белән уртак тел таба алмас идекме алыр идек әлбәттә әгәр дә бутаучы булмаса чөй кагучы булмаса административ ресурсы әлбәттә милләтпәрвәрләрне ала бүлгәли фетнә чыгара Шуңа күрә без җиңә алмыйбыз, димәк ки, монда административ ресурс бар, моны мантыйгы булган кеше һәркем аңлый ала. Экспертлар ягыннан мин сезгә әйткән әйбер нәрсә турында сүз әйтәсем килде, фикеремне әйтәсем килде. Менә э, без милләт, татар зур татар милләте фактор буларак Россиядә без, әйме, Россия кысаларында. Икенче санда урындабыз дибез, әйме. Әлегә.
Күпме ишеткәнегез бар, икенче урында булганыбызга бик рахатсыз булган кешеләрнең бу турыда каршы сөйләгәннәрен, Татар ясалма халык, төрле ниләрдән берләштерелгән, әллә нәрсәләр диеп, икенче сан рельс түгел диеп, әйме? Ягъни бу фактор кемнедер рәхәтсез итәме, итә. Моны да кабул итәргә тиешбез. Әйме, мин ни өчен китерәм, хәзер җөплим инде, теге фикерем таралды димәгез. Ягъни мин нәрсә әйтәсем килә? Татар дигән факторны бүгенге көндә бетерергә тырышу бара. Аны сыйгайтырга тырышу бара. Көчсезләндерергә. Көчсезләндерергә гомуми итеп әйгән соңгы шикләре көчсезләндерү генә түгел. Мин инде теге ялгышасың дип әйткәнгә бик үзем шатланачакмын, әгәр дә дөрес булса. Бетерү турында бара, әлбәттә, татарның киләчәге. Без, димәк, кемнедер рәхәтсез итәбез. Төрки телле, аерым мәдәниятле мөселман халкы буларак Россия уртасында, димәк, ниндидер көчләрне рәхәтсез итәбез, кемдер безне я да килә Россиянең киләчәгенә бер ниндидер киләчәгендә безне күрмиме? Мин ансын кызганычка каршы әйтә алмыйм, бу кешеләрнең максаты, нияте нәрсәдә. Әмма бу кешеләрнең административ ресурс һәм чынлап та көчле икәнлекләре, мөмкинлекләре булганы турында һичшиксез дөрес. Әгәр дә мин дөрес түгел икән, дөрес түгел, син ялгышасың дигән экспертлар тарафыннан чыксыннар да сөйләп карасыннар. Менә бу бетерү дигән бу бик зур сүз бит. Бу сүзне сез беренче әйтәсез. Бетерү әйе көчсезләндерү безне бара. Ягъни мәсәлән, республиканы бетерү турында күпме сөйләшелә, әйме? Респуб милли республикаларны бетерергә кирәк дигән сүзләрне Жириновский әйтте, дәүләт чиновниклары әйтте, министерстводан әйткән кешеләр булды, шулаймы? Бу дәүләт даирәсе мондый сүзне әйтсә, Әгәр дә бу дәүләттә бу сәясәт юк икән, мин татар кешесе буларак, мине тынычландыру өчен ул кешене урыныннан алырга кирәк, я да төшерергә һәм гафу үтенергә. Бу дәүләт сәясәте безнеке түгел дип, әмма ул кешеләр дәвам итә. Димәк ки, бу көчләр шул хәтле көчлеләр ки, ул зур бер милләткә, зур милләтнең дәүләти бер дәүләтен бетерү өстендә тәкъдим ителә һәм ул кешеләр яши, дәвам итә, эшләрен дәвам итәләр. Бу нәрсәне аңлата? Демократия ни белән генә, демагогия белән генә ябып булмый. Димәк ки, бу көчләр көчлеләр. Менә шуны әйтәсебез килә. Максатлары бар аларның, әйе.
Максатлары шундыйдыр, әйе. Әлбәттә, э, сәясәт алай гына эшләнелми, уйланыла. Татар факторы көчле булганда Татарстанда сакланылачак. Татар факторы нәрсә белән көчле? Ул, әлбәттә, саны белән көчле. Аллага шөкер, мәдәнияте белән көчле, теле белән. Әле ниндидер нидә үзенчәлегебез бар, шуңа күрә безнең белән Санлашалар дип әйтик инде, әйме, дөрес, дөресе шулай дип әйтик. Исәпләшәләр әлегә. Исәпләшәләр, әйе. Әмма бу факторны иң әзәйтеннән көче, көчсез әйтергә тырышу бара, бу һәм бу сәясәт. Бу сәясәт бүгенге көн сәясәте түгел. Бу сәясәт СССР вакытында да булды. Бөтенебез хәтерлибез, Казанда бер татар мәктәбе калганлыгы турында, әйме. Аннан соң татар теленең даирәсе булмаган кебек әйтик инде теге мәдәни чараларда гына кулланылганы, хәтта татарча сөйләшелгәндә тәнкит әйтелгәне, ярамый дип әйтелгәне, туктатылганы, әйме, бу нәрсәне күрсәтә. Күз алдына китереп булмый. Менә э, без татарча сөйләшәбез э, автобуста, әйме, безгә сөйләшмәле дип әйтсеннәр. Бу, бу нәрсә апартеидмы? Мондый нәрсә бит булырга тиеш түгел. Әмма Интернационализм идеологиясе астында барган СССР вакытында мондый әйберләр булды. Аннан алды да, юкмы, аннан алды да. Менә карагыз, татар тарихын күтәрүчеләр, татар мәдәниятен әйдәп баручылар, кайсы гына исемне алмый, газета чыгаручылар, Тукайлардан, Гаяз Исхакилардан, кайсын гына алыгыз. Берсенең дә тормышы җиңел генә бармаган. Күбесе еллар буе төрмәдә утырган. газета чыгарганнар өчен газетасы чыгарган ни өчен күп татарның газетасы күп чыккан әз санлы чөнки ябалар ул яңадан бара икенчесен ача жандармы күзәтү астында торган тукайны күзәтмәгәннәрме күзәткәннәр бит тукайны шигырь язучы шагыйрьне күзәткәч инде бу нинди э, шагыйрьдәнме куркасыз бу нәрсә булды инде ну, э, аның ресурсы юк мөмкинлеге юк э, әйме генерал түгел белмим э, губернатор түгел әйме шагыйрь шагыйрьне күзәтәләр куркалар ни өчен Димәк ки, билгеле бер сәясәт булган ки, изелеп торган. Мондый чыгуты менә бу изелүчеләр э, лидер алмасын диеп әйткән. Димәк, башка төрле мин аңлата алмыйм баягырнайым. Шуңа күрә ул татар факторын бетерү барган. Менә э, ни өчен без революциягә кадәрле, 1920-ләргә кадәрле татар бик көчле булган чынында иң э, э, ул вакытта Россия империясында э, теге Җитешкән милләтләрне санап киткәндә, менә рус, украин, әлбәттә, төркиләрдән санап була азербайджаннарны һәм татарларны. Театр, теге мәгариф системасы, газета журналлары ул вакытта газета журналы эми радиолар ниләр телевидениелар бик юк бит әле менә әзер милләт университет укыган кешеләре эми укыган кадрлары күпме татар милләте булган изүләр булган, бәлки бүгенгә караганда да авыррак булган. Ни өчен? Ә ул вакытта безнең халык эченә ябылган, бер нәрсәгә ышанмаган. Менә шул сез җан исәп дигән сүзләр татарларның ышанмаганлыгы бу турында әйтәләр. Бөтен информацияне бирмәгәннәре турында әйтәләр менә. Э, дәүләт тарафыннан э, нинди генә инициативалы нинди эш чыкса да э, менә Карл Фуксны гына укыйк, татарның ышанмавы турында әйтелә. Моның артында чукындыру ятмый микән? Моның алдында ну, ул вакытта урыслаштыру бәлки теге бик әле актуаль булма, чукындыру тирәсендә бөтен нәрсә сөйләшелгән. Менә андый сәясәт ятмый микән дип, аны гади татар да э, бик уйлап, теге иләктән үткәреп кенә кабул иткән, ул системага кереп киткән. Ягъни э, ышанмаганнар дип әйтик инде. Ни өчен? Чөнки әлбәттә күпме дәүләт югалтып, аннан соң мәдәният кысык, нидә ул идеологиядә яшәгәч, милләт шулай формалашкан. СССР вакытында интернационализм, бөтен нәрсә яхшы, ни дип, әмма шул ук вакытта югалту өстенә югалту, аннан соң укыган, аңлаткан, бу әйберне аңлата белгән элитаның юк ителүе, аның урынына яңа бер элитаның барлыкка китерелүе, укытып җиткереп, әйме. Алар теге интернационализм ул начар сүз түгел, бик яхшы, әмма ул эшләмәгән. Эшләгән булса иде, әлбәттә яхшы булыр иде, әмма эшләнелмәгән.
Ләкин ул инде бер пәрдә ширма